Selamat datai ngagai cerita seram Iban. Nyadi to segmen baru kitai, setiap ari tiga jam lapan malam begulai ngaku Caroline Kamba. Nyadi episod keterubah to kitai mending ke cerita ti dikirum Rinai, ukai nama mat. Aku sanggup ngagai Kalimantan Indonesia. Ngiga penemu ngulih ke laki kaban ku. Indai ku selalu munyi tu. Enti ka ngiga orang laki. Ngiga ke bisi duit. Anang baka apai dek. Nang ngawa tuai ari kitai ri nai. Amat meh idup senang baik iya. Ka dek bisi laki baka apai dek. Udah nya aku disabung sida apai enggau indai ku enggau siko laki Cina. Tuai dua puluh taun ari aku. Maya nya aku berumur lapan belas taun, nyadi laki ku berumur tiga puluh lapan taun. Nyadi laki ku tu deriba luri ke sida apai ku. Apai ku tu gawa nganjung barang ngagai kedai, Kulih batak ku orang madah. Enti nitihka ati ku, aku empai ka belaki laban agi bedau biak. Tapi indai ku madah, Ri nai, jadi aja dek enggau ahong nya. Senang idup dek udah tu. Badu dek kereja ulih dek meri ku seratus sebulan. Laki ku nya sebenar iya ukai nya bisi duit baka ke dipeda orang. Laki ku nya mina deriba luri ke sida apai ku. Nyadi gaji laki aku maya nya baru ke seribu lebih mimit dalam taun dua ribu lapan. Empat taun kami duai laki aku jadi tapi kami duai iya bedau bisi anak. Macham-macham utai nyadi dalam pengidup aku udah aku ke belaki. Perangai laki aku dua kali lima baka apai aku. Pulai gawa, ngirup, nyentuk ke datai jari ba aku. Duit iya nadai kala meri aku Iya magang meli barang dapur. Nya pun selalu suntuk. Aku selalu belauk ke telok, belauk ke bawang enggau pusok aja. Maya nya aku agi peda biak, ka ngelaban pun aku takut. Aku ka madah ngagai apai indai pen aku enda berani. Laban iya madah ngagai aku. Kala lu bagi tau yu punya bapa lu punya mak ah, dia pun sakit ah macham ai buat deka lu. Nya mak aku enda berani ka madah ke sapa-sapa. Tapi laki ku tu tetap aja eh meri seratus ringgit ngagai indai ku tiap bulan meli insap ngagai apai ku kena eh ngelamun penyalah iya. Udah nya makin lama aku ngasai ke ari aku diau ba rumah manah agi aku kereja ngiga duit kediri empu. Mula-mula laki ku enggai laban iya takut orang mikir iya enda tetupi ke bini diri empu. Ni pun hirau meda Nemu ku madah ngagai orang, aku empu ka kereja, dek sigi enda ngasuh aku. Udah nya aku gawa ba kedai kupi endur lama ku kereja. Nyadi tuke lama ku nerima ku baru laban tuke ku tu sigi manah enggau bala pekereja iya semua. Udah nya bisi pekeja baru ari Kalimantan Indonesia, kangau aja nama iya Santi, ukai nama amat. Nyadi Santi tu meh bekaban manah ngan aku. Iya pun udah teleba ngan aku, iya pun manah ngan aku. Aku nusi magang semua masalah rumah tangga aku ngagai iya. Pemuas iya ninga aku sebana lalu iya madah. Kamu mau nya kalau suami mu nurut sama kamu dan enda mukul kamu lagi. Mesti lah saya nak Santi. Tapi laki saya itu tidak akan berubah dia.

Nantilah saya pikir dulu santai. Udah ku ninga Santi madah baka nya, aku nyau enda fokus ka gawa sampai ke rumah aku mikir. Aku semina iya bisi ati ka ngaga laki ku, ngambi iya nundukka aku ngambi iya ninga jaku ku. Tapi ku mikir ka. Dini mah aku bulih duit. Malam nya laki ku pulai laun, peda ku jam udah pukul sepuluh malam tang laki ku peda pulai. Dalam sebelas lebih malam baka nya laki ku pulai enggau mabuk-mabuk. Atai-atai aja iya alu minta duit ba aku ka kena iya meli arak baru, ku iya. Aku madah ngagai iya aku nadai duit. Iya lalu mangka kepala aku ba dinding buk aku ditarit iya, aku disipak iya baka iya nyipak utai ngapa. Udah nya iya lari ke dapur laban iya ke ngambi pisau. Maya nya aku ngelari ke diri, aku enda beselipar, aku enda nemu kini ke tunga aku, aku nya baka orang gila. Bisi lima minit baka nya aku belanda, sekali aku ninga kereta hon-hon aku. Bendar agi aku lari laban ku ngumbai nya laki ku. Udah nya aku ninga indu ngangau ke aku. Rinai! Rinai! Aku ngelala amat nyawa nya. Aku alu malik ke belakang. Sekali aku meda Lily. Aku alu belanda merap Lily. Lily alu ngasuh ku tama. Aku alu jampat tama ngagai kereta iya. Anang takut Rin. Bisi aku ditu. Nang ngawa. Datai ba rumah lagi deh nusi ngagai aku au. Udah nya peda ku siku laki deriba Nya laki Lily. Nyadi Lily tu kaban ku kebeda sekul suba. Lily tu sigi rapat enggau aku iya selalu nulung aku maya aku sekul suba. Lily kala nyabak ke aku maya aku ngemadu kediri ari sekul maya aku pom tiga suba. Udah nya ke menduai iya nadai betemu agi baru betemu malam tu tadi. Atai ba rumah Lily, aku nusi semua ngagai Lily. Tunjuk ke aku magang beko insah laki aku ngelama tu. Aku meda laki Lily pun nyambut aku enggau manah. Nibuh kereja deh pegi laau Rin, ngagai laki deh ngiga dek. Dek enggai ke bai aku ngeriput ngagai balai. Kena deh aja baju aku ditu semua, buat masa tu diau aja enggau aku ditu au. Nadai orang ba rumah tu, tuah laki aku aja. Kami duai baru jadi tiga bulan tu tadi. Nyadi aku tu pagi aku gawa, laki aku tengah hari baru iya nurun gawa. Enti deka makai, masih aja au nama utai bisi ba dapur ditu. Pagi nya aku manduk asi guring, Lily udah nurun kereja. Peda ku laki Lily, Kangau aja nama iya Idi, ukai nama amat. Idi ba bilik besai meda TV, alu aku nganguk iya. Kami dua iya pun makai sama. Macam-macam meh randau tua Idi tu. Sampai aku nyau rindu meda idi tu. Iya mending aja nama sebana aku. Iya mayuh meri jaku peransang ngagai aku. Udah nya aku labuh pengerindu enggau idi laban peda ku idi tu chukup mentas. Aku jealous meda idi tu tiap kali Lily nurun kereja iya nyium Lily. Aku meda idi tu chukup manah, chukup bebasa ke bini. Seduai iya bahagia amat beda aku. Nya meh ngasuh aku tu pedis amat ati. Nya dua bulan aku diau ba rumah tu, laki ku udah ngiga ku ba sida indai ku semua. Aku udah nusi magang ngaga indai ku. Indai ku pun nyukung ku lalu ngasuh ku belalai sampai ke laki aku ba dog ngiga aku agi. Bisi sekali, Lily tu ngagai Miri. Bisi dalam seminggu lebih adin laban bisi kereja. Nyadi tinggal meh aku kediri enggau Edie ba rumah. Aku udah plan deka ngambi peluang tu kena ngunting Edie. Dalam jam sebelas malam baka nya, Edie udah tinduk. Aku meranika diri tama bilik Edie. Aku alu galik ba sepia Edie. Aku murus-murus Edie, megai-megai iya, alu nyium iya. Sekali idi dani. Iya tekenyit alu ngesai ka aku. Nama ga dek kitu? Aku ka dek meh. Anang macam macam ri nai. Aku tu laki urang. Laki kaban dek. Dek pun age bini urang. Nai ngawa. Nadai sida meda deh. Idi alu narit jari ku alu ngasuh aku pansut. Aku minta ampun ri nai. Salah pengawa tua tu. Aku ngai melakangka bini aku. Aku arap dek paham. Iya lalu nutup pintu. Nya ngesuh ku pedis amat ati. Laban mbai aku malu, sangka aku Idi tu baka laki bukai senang aja ka ngulih ke iya. Pagi nya peda ku Idi udah nadai ba rumah, tumu pagi iya keluar. Aku nemu, iya mesti pedih ati ngagai aku. Aku alu nurun ke pasar ngagai endur aku kerja, aku alu ngiga Santi. Santi. Saya mau pegi jumpa mbah itu. Kamu boleh tolong saya? Bisa dong. Tapi kapan? Esok bolehkah? Esok? Kenapa terlalu cepat, Rin? Tolong ya, Santi. Nanti saya bayar semua, kamu ikut saya saja. Dipandiaka cherita, Santi lalu minta cuti. Iya lalu setuju nguluka aku. Pulai aku ke rumah Lily, aku udah mutus ati. Laban bai aku kelalu pedih ati ditulak Edie. Mula-mula, aku ngambi tanah ba depan rumah seduai iya. Udah nya, aku ngagai bilik besai ngambi gambar kawin seduai iya ba album gambar. Udah nya, aku terus ngagai bilik seduai iya. Aku nemu, dini endur idi engkah kunchi bilik pangking. Aku tama, terus aku ngiga barang ti berega. Ambih amari dibuka ku, udah nya, aku meda siti marik emas enggau duiti gelang emas, harga dalam lima ribu nyadi chukup meh kena tua santi. Udah nya, Aku ngagai bilik mandi ngiga cawan Edy enggau Lily ke bedau pasu. Dijeput aku magang buak ba dalam bilik mandi, udah nya peda ku siti siti sekali bisi buak pandak nanda ke nya buak Edy. Aku gaga laban semua utai ka aku udah bisi. Udah nya aku ngaga diri baka biasa, Idi datai ari kereja. Aku nitil nitil Idi ngemai iya makai semua, tang iya enggai. Iya alu tama ngagai bilik. Aku alu mupuk, alu nyual emas nya. Malam nya aku bemalam ba rumah indai ku. Ari siti, Tumu pagi tua Santi ngena bas. Kami dua iya ngagai Kuching dulu. Maya ba rantau jalai baru aku madah ngagai Santi. Terima kasih Santi kamu tulung saya. Tapi sebenarnya Santi saya mau jumpa mbah itu bukan ubat saya punya laki tapi saya mau kawan saya punya suami. Kamu bukan mau sesuatu ke suami mu. Sejak kapan Rin kamu suka suami teman mu? Teman mu yang manah? Kenapa kamu ga cerita sama aku? Aku alu nusi semua ngagai Santi, tang Santi enda bebunyi. Iya mina ngingat ka aku mai barang ke penting. Enggau iya madah ngagai aku, manuk celum ulih beli ba din. Dipandik ke cerita, kami dua Santi bemalam ba Kuching semalam laban ka ngadu ke passport ku. Ari siti baru ke medua iya mupuk ngagai Pontianak ngena bas dalam sepuluh jam baka nya. Ari Pontianak nya ngena van tiga jam setengah udah nya datai din baru ngena perau sejam setengah. Nyadi jam sebelas setengah malam baka nya baru datai ba rumah embah nya. Nadai rumah orang kiri kanan, mina rumah embah nya aja. Nyadi rumah embah nya baka langkau umai kediri ba kampung Puang. Datai din peda ku bisi beberapa indu laki ba luar nganti siku-siku tama. Bisi dalam sejam setengah baka nya aku nganti siku ini dalam tujuh puluh lebih baka nya umur iya bungkuk Gamal iya chukup serang. Gelang kena iya gelang kayu bisi kain warna kuning. Marik iya baka bisi tanduk rusa. Aku asuh iya duduk. Bah, saya datang jauh dari Malaysia. Saya enda bedau ambih aku bejaku. lalu iya minta barang dibai aku. Udah nya iya machau-machau utai sambil iya meda gambar lili enggau idi. Tanah ditabur iya ba gambar nya, buak lili ditunu iya ba gambar nya. Chawat lili diputuska iya tang chawat idi disimpan iya dalam mangkuk bisi ai begulaika iya enggau buak idi udah nya diasuh iya irup aku. Lama aku ka ngambika ai nya. laban aku enda sanggup. Ayo diminum kamu mau kan laki tu. Pejam jelek pejam jelek aku ngambih ka ai nya. Udah nya aku diasuh iya ngena kain aku diasuh iya gali. Manuk dibai ku tadi alu ditetak iya depan ku. Tubuh ku diunsut iya enggau darah manuk jantung manuk nya asuh iya empa ku. Aku nyau ka engkual ka muntah bendar ku nelan. Tambai aku udah mutus ati, aku keran ka ngulihka iti. Udah nya mbah nya musin musin ku sambil iya muchau leka sampi iya. Ba dia, aku bisi ngasaika tubuh aku bisi orang megai megai aku tang enda dipeda aku. Aku nyerauh. Alu meh madah. Engga usah takut, dia akan bantu kamu. Tembu semua, aku diberi iya mandi ba luar. Maya aku mandi nya, aku ninga bunyi suara indu ketawa ba tisi pending aku. Aku ka angkat, lalu pala aku dinyek kembah asuh iya duduk aja.

walau sekali. Kalau kau berhenti, semua yang telah kau minta akan diambil kembali dengan cara yang paling kejam. Aku ingat magang utai padah embah nya. Dipandak ke cherita, aku udah datai ba menua. Pulai ku ngagai rumah indai ku, sekali aku meda ED depan rumah aku. Iya senyum ngagai ku. Aku asai ke enda pechaya. Minta ampun Rinai, Aku salah sehari nya. Ulih enda deh meri ku peluang. Aku ka nyaga deh, aku ka ngibun deh. Baka ni enggau Lily deh. Anang irau deh. Sigi disarak ka aku iya. Nadai indu nadai guna baka iya nya. Kami dua iya udah belaya besai. Dia tu ka meh ku sarak enggau iya. Amat meh dik nerima ku. Laban bai aku kegeran ke Edie. Aku bedau ga sarak enggau laki ku. Tapi aku ninga rita. Laki ku udah lari ari menua tu laban digiga bala sida Along laban iya berutang beribu-ribu enggau sida Along. Tu meh peluang besai aku ngambi aku ulih begulai enggau Idi. Aku alu ngumbai Idi betaban lari. Kami dua Idi betaban lari ngagai menua bukai. Idi pun nyau mindah gawa. Semua utai dipinta ku diturut ke Idi magang. Iya enggai jauh ari ku. Semadi kereja aja iya jauh ari aku. Semua idup idi dikontrol aku. Aku digaga idi baka tuan puteri. Asuh ku ngaga kereja rumah, asuh ku ngurut ku tiap malam, asuh ku ngaga tu ngaga nya semua dititih iya. Nyentuk ka aku ngasuh iya ngirup ai basu nya pun diirup iya. laban aku ka ngujika penemu aku. Tiap malam Jumaat, aku ngaga utai ke diasuh embah nya. Aku ngaga nya maya Edie udah tinduk. Dalam rumah tu mina aku enggau Edie, tang baka ke bisi utai bukai selain ari ke menua iya. Laban aku selalu ninga Baka bisi orang ke berandau selalu nyium bau insap, bunyi orang belanda kin kia nya udah biasa. Aku takut mula-mula iya, tang lama-lama aku udah biasa. Bisi lima bulan baka nya Tua Idi betaban lari, indai ku ngasuh ku pulai ke menua laban apai ku Udah nadai. Aku tekenyit ninga nya. Aku enda berunding panjai. Aku alu nyimpan semua barang ku. Datai ku ba menua, ba rumah panjai, Idi enda enggau ku. Aku meda apai ku udah disenggai orang ba ruai. Kaki ku bedau nyingkang keruai, tubuh ku udah berasai angat baka bisi semut mayuh-mayuh bejalai ba tubuh ku. Aku baru teringat ke pesan bah. Aku ka nikah pulai, Tang indai ku deh meda ku, madik ku alu narit jari ku, aku alu ngagai bangkai apai ku. Maya nya untai aku deh tusut, sinu ka apai ku deh nadai, aku udah ngelanggar pantang embah. Semalam-malam aku nguan apai ku, tubuh aku asai ke didayang api. Bisi bunyi indu ketawa bepending ku dinga ku. Malam nya mega aku enda ingat ngaga pengawa ke selalu digaga aku ngam-ngam gak maya nya malam jumaat. Nyadi aku ngelanggar dua pantang nya sekali. Pagi nya kami nganjung apai ku ke pendam, aku bisi ninga bisikan ba pending ku ngasuh aku muai diri, ngasuh aku nyepuh ba sungai. Tang semua nya dilaban aku. Tembu aja nganjung apai ku, aku alu mupuk ke pasar. Aku enda ulih lama agi laban tubuh ku nyau majak angat, pendiau ku udah enda menuku. Tang ba depan orang aku ngaga dirimpun nadai ngawa. Datai ku bepasal aku alu ngiga Santi. Itu itu Santi itu Santi tidak ada lagi mah, dia sudah balik itu Kalimantan sana. Udah nya aku nguji telipun tapi nadai disaut Santi laban numor nya enda diguna agi laban iya udah pulai ke menua iya. Bai tubuh aku udah enda ulih tat agi sampai aku nyewa hotel laban aku ka ngulihka ikun ngichapka badu angat, ku aku. Tang majak ga tubuh aku angat. Tubuh aku nyau tumbuh utai beleka-beleka ari mua aku sampai ngagai kaki aku. Aku nyau rauh meda mua diri empu ba cheremin. Aku meda antu mayuh ba depan aku. Bisi bediri, bisi duduk, tinggi, macham-macham mayuh ba dalam bilik aku. Aku alu lari baka orang gila pansut ari bilik hotel ku. Kaki ku enda berasa nyingkang. Udah nya, tubuh ku asai ke dejok orang ngujungka aku labuh ari tingkat tiga ngagai tingkat dua. Aku enda sedarka diri, dani-dani udah ba sebitar. Ngujungka aku enda ulih bejalai sampai ke diatu. Laban udah kelalu balat, hentakan ba tulang belakang, aku Duto madah. Aku enda ulih nerima semua tu, utai nya majak ngachau ku, aku enda ulih tinduk setiap kali malam. Sida indai ku bendar ngiga orang ngubat ku, tang sida semua madah enda alah. Aku tusi indai ku maya nya suba, enti pagi-pagi dalam dua pagi baka nya, aku selalu diau ba dapur, makai laluh asik. Aku makai nyau baka orang ke udah sebulan enda makai. Aku maya nya ngelansat-ngelansat ke dapur. Maya nya aku gila. Semua orang madah aku gila. Aku pun enda sedar. Tang maya nya setiap hari aku meda utai. Aku meda antu enda ngira siang tauka malam. Kadang-kadang aku nyabak, kadang-kadang aku ketawa, ku sida indai ku. Aku nyau makai sampah semua aku enggai mandi. Bebulan-bulan sida indai ku ngiga orang berubat kin kia, lama-lama aku makin ok, pemuas ti ubat orang. Tang aku enda ulih gerai penuh. Utai nya meruan ngachau aku kelebih agi enti malam Jumaat. Diatu aku udah begek, kadang-kadang aja utai nya ngachau ku. Utai nya diatu mina ngacha aku ari jauh aja iya enda ulih semak aku. Aku diatu pun enda ulih bejalai mina duduk ba kerusi roda. Diatu indai ku meh nyaga aku. Aku kasih meda indai ku. Laban iya udah tuai tang iya agi nyaga aku. Aku udah nerima balasan tu semua. Aku ninga rita Idi enggau Lily udah berubat seduai udah gerai. Diatu duai udah begulai baru. Cerita tu semua nyadi tiga belas taun suba. Maya nya aku ga beda biak, aku kelalu nitihka ati aku, aku kelalu arap ke utai nya. Aku udah nerima takdir ku. Enggau tu, nyema Lily tauka Eddy ninga cerita tu, aku ka minta ampun ngagai seduai dik. Ulih enda aku betemu enggau seduai dik depan-depan? Aku ka minta ampun ba seduai dik. ulih nganjung email ngagai sida karya ke nyalang tu laban aku udah meri nombor telefon aku ngagai sida iya. Aku ka kontak seduai dek. Aku amat ikhlas minta ampun. Nyema seduai dek enggai betemu enggau aku enggai ngampunka aku enda ngawa. Aku faham. Aku udah ngaga salah besai ba seduai. Kelebih agi, Ngagai kaban ku Lily ti chukup manah enggau aku. Aku besampi ke seduai ade ngarap ke seduai ade ulih begulai manah idup senang sampai ke ila. Nya aja cherita ari aku Rinai ukai nama amat.